an d'Sympathisante vun déi Lénk. D'Gemengewale vun dësem Joer fannen an engem wirtschaftlechen a politesche Kontext statt, deen déi fortschrëttlech Kräfte viru grouss Erausfuerderunge stellt. An deem Sënn versicht d'Resolutioun zu de Gemengewalen, déi ech hei wëll virstellen, eng Bestandsopnam ze maache vun der Situatioun an de Wee och an eng besser Zukunft ze weisen. D'Finanzkris vun 2008 huet sech zu enger Wirtschafts a Sozialkris entwéckelt, déi d'Ongläichheeten, an der kapitalistescher Gesellschaft ëmmer weider verschäerft an d'Fëllementer vun eiser Demokratie ënnergrueft. Dobäi kënnt déi massiv Migratioun no Europa vu Leit, déi aus politeschen Ursaachen an och aus wirtschaftleche Grënn keng Perspektiv méi an hirem Heemechtsland gesinn an déi hoffen, sech hei bei eis e bessert Liewen opzebauen. D'Ursaache vun deenen Entwécklunge si bei deenen ze sichen, déi d'Welt exklusiv no hiren Profitinteressen dirigéieren an déi net dovir zeréckschrecken, zu hirem Virdeel ze dereguléieren an ze privatiséieren, duerch sougenannt Fräihandelsofkommes ganz Wirtschaften ze ruinéieren, a Kricher vum Zong ze briechen an ze ënnerstëtzen, wann ëmmer et hinne lotzt. Gläichzäiteg. Geet esou besser? Gläichzäiteg ignoréieren se d'Klimaerwäermung an dreiwen den onbegrenzte Wuesstem ëmmer weider, obschonn et kloer ass, dass esou eng Croissance mëttel a laangfristeg zu engem ekologeschen Desaster wäert féieren. Mir hunn zu Lëtzebuerg am Vergläich zu deenen aneren europäesche Länner, zumindest de Moment nach, eng besser Situatioun. Dat erkläert sech haaptsächlech doduerch, dass d'Finanzkonzerner déi steierlech Konkurrenz ausnotzen, déi an den europäesche Verträg aktéiert ass, andeem se sech bei eis néierloossen. Mee trotz dem héije Wuesstem zu Lëtzebuerg ass d'Aarbechtslosegkeet weider héich an den Aarmutsrisiko huet weider zougeholl. Eis Regierung mécht eng fundamental liberal Politik, Dat weist sech och erëm bei der rezenter Steierreform, wou d'Kapital an déi Leit, déi vill verdinge weiderhi verschount ginn. Si bréngt et einfach net fäerdeg, och den Haaptproblem, mat deem mer momentan konfrontéiert sinn, nämlech d'Wunnengsnout och nëmmen usazweis an de Grëff ze kréien. Am Géigendeel, de Wunnengsproblem verschäerft sech vun Dag zu Dag, kann ee scho soen, grad esou wéi d'Verkéiersproblematik. D'Resultat ass e Verloscht vum Realakommes a vun der Liewensqualitéit. Déi Politiker, déi haut un den Hiewele vun der Europäescher Unioun an och vun den europäesche Staate sëtzen, si blann Géintiwwer vun dem wirtschaftlechen, dem sozialen an den ekologesche Misär, déi hir neoliberal Politik fir déi Aarm an och ëmmer méi fir d'Mëttelschicht, déi sougenannte Mëttelschicht, mat sech bruecht huet an och weider bréngt. Un der Situatioun vun haut sinn och d'Sozialisten an d'Sozialdemokratie schold, déi zu allem Jo an Amen gesot hunn, zanter Joerzingten. Si an hir liberal a konservativ Partner hu wärend Joeren net op d'Verzweiwlung vun hire Wieler gelauschtert a si mengen elo, et géing duer goen, de Leit alles besser ze erklären, wéi se soen, an en anere Layout ze presentéieren, fir datt Europa erëm méi flott gemaach gëtt. Kee Wonner also, datt masseg Leit d'Vertrauen an d'Demokratie verluer hunn. Vill vun hinne wenne sech rietse Kräften zou, déi hir Angscht virun der Zukunft zum Thema maachen an déi den Akzent drop leeën, Auslänner a Migranten zu Sënnebéck ze stempelen an aus der EU wëllen auszetrieden. Et mécht ee scho rosen, wann ee gesäit, wéi d'Geschicht sech widderhëlt a wéi d'Droite et ëmmer erëm fäerdeg bréngt, vill Lounofhängeg géint hiren eegenen Interessen an och géint hir potentiell Alliéiert ze mobiliséieren. Mir hu gesinn, zu wat dat an den USA gefouert huet, a mir froen eis, zu wat dat a Frankräich bei den nächste Presidentschaftswale wäert féieren. Zu Lëtzebuerg dréckt dat sech de Moment aus an der Fokaliséierung vun der Debatt op d'Lëtzebuerger Sprooch, an op d'Frontalieren an d'Auslänner, déi amplaz Lëtzebuergesch nëmme Franséisch schwätzen, oder am Refus vun ze vill Flüchtlinge, wat och ëmmer mat ënnert deem ze vill ze verstoen ass. Domat falen aner wierklech Problemer, ënnert den Dësch an de kapitalisteschen Onrechtssystem a seng Meeschteren, déi tatsächlech fir dës Problemer verantwortlech sinn, kënne weidermaache wéi bis elo. D'Auswierkunge vun der neoliberaler Politik spigele sech och an de Gemengen erëm. D'Gemenge si ganz no beim dagdéigleche Liewe vun de Biergerinnen an de Bierger a se gi mat ëmmer méi Chargen iwwerheeft. Gläichzäiteg sinn awer d'Recetten, déi d'Gemengen iwwer direkt Steiere selwer kënnen anhuelen, massiv reduzéiert ginn an deene leschten 30, 40 Joer. De Staat huet sech ëmmer méi e groussen Deel vun de Steieren accaparéiert. Sou gouf zum Beispill d'Lounsummesteier ofgeschaaft. D'Grondsteier als wichteg Gemengesteier gouf zanter 75 Joer net un d'Deierecht ugepasst, Donieft maachen sech d'Gemengen och nach selwer Konkurrenz um Niveau vun der Gewerbesteier, fir op déi Aart a Weis méi Betriber bei sech ze zéien. D'Resultat vun deeër Entwécklung ass bekannt, D'Gemenge ginn ëmmer méi ofhängeg vu staatlech Subventiounen, a fir hir Servicer ze finanzéiere gräife se ëmmer méi op Taxen, also indirekt Steieren, zréck, déi haaptsächlech Leit mat nidderegem Akommes treffen. Déi Tendenz gëtt ënnerstëtzt duerch dee gutt kléngende liberale Prinzip vum Pollueur-payeur, deen iwwert europäesch Reglementer an d'Lëtzebuerger Gesetzgebung agefloss ass an deen dozou gefouert huet, datt liewenswichteg Gemengendingschter, wéi zum Beispill d'Waasserversuergung, sech massiv verdeiert hunn. Sou ass zum Beispill de Waasserpräis an deene leschten 10 Joer, jee no Gemeng, tëscht 80 a 600 Prozent geklommen. Wann et awer drëm geet, de Prinzip Pollueur-payeur op d'Betriber unzewenden, gesäit et op eemol anescht aus. Mer kucken, wat mat den Industriebrooche geschitt, mir kucken déi industriell Verknaschtung vum Waasser. Ëffentlech Dingschter, déi sech selwer solle finanzéieren, Beispill Waasserversuergung, Privatiséierung vun ëffentlechen Dingschter, Beispill Energieversuergung an der Stad Lëtzebuerg, déi hir Privatiséierung iwwregens vun deene Lénk, vun deene Grénge matgedroen ass ginn a vun deene Lénke combattéiert gouf, d'Astellung vun ëffentlechem Personal ënner Privatkontrakt, wéi dat beim Tram de Moment de Fall ass, oder carrément d'Auslagerung vum Personal. a privat Betriber, Beispill Botzpersonal. Alles dat sinn neoliberal Entwécklungen, déi an den leschten 10 Joer an eise Gemenge passéiert sinn. Ënnert dem Drock vun deer Ideologie, dass eng Gemeng no privatwirtschaftleche Prinzipie gefouert soll ginn, de Gary huet schonn drop higewisen, op deen Aussproch och vun dem Buergermeeschter Traversini hei vun Déifferdeng, geet et haaptsächlech nach drëms, Käschten ze reduzéieren an duerch d'Recetten aus den Taxen ofzedecken. Déi wesentlech Froen iwwert déi sozial an déi ekologesch Verantwortung vun der Gemeng ginn ënnert deene Bedingungen net méi gestallt an d'Matbestëmmung vun de Biergerinnen a Bierger fir Entwécklung vun neie Perspektive geet an den Abseits verfracht. Dat ass mer besonnesch kloer ginn, wéi an der Stad Lëtzebuerg iwwert deen neie PAG geschwat gouf an dobei essentiell Themen, wéi dat vum Equiliber tëscht de Wunnengen an den Aarbechtsplaze vu vireran ausgeklamert gouf. Mat engem eisem Slogan D'Leit staark maachen, dee mer fir dës Wahlcampagne gewielt hunn, verlaange mer ebe just, dass déi Matbestëmmung vun de Biergerinnen a Bierger erëm méiglech gëtt, an engem Ëmfeld a mat Mëttelen, déi hinnen dat erlaben. An déi Richtung stellt dës Resolutioun dräi wesentlech Fuerderungen, éischtens, d'Demokratie an der Gemeng renforcéieren, zweetens, den iwwerméissege Wuesstem bremsen an drëttens, eng sozial an ekologesch Politik um Gemengeplang maachen. Et geet drëm, e liewenswäert a sozial ofgeséichert Ëmfeld ze erhalen an d'Vertrauen tëscht de Wieler an deene Gewielten erëm hierzestellen. Dat ass nëmme méiglech, wann déi antidemokratesch Logik, déi alles dem Profitdenken ënnerwerft, net méi Här a Meeschter ass, an dat esouwuel op Gemengen wéi och op nationalem an internationalem Plang. Elo zu eiser éischter grousser Fuerderung, d'Demokratie an der Gemeng renforcéieren. Et ass um lokalen Niveau, am Kontakt mat hiren dagdéigleche Bedürfnisser, wou d'Leit spieren, wat geschitt, wou se direkt kënnen agräifen an eppes kënnen erreechen. Si stinn am Zentrum vum. Prozess. A mir fuerderen dofir, datt se déi néideg Moyene kréien, fir doriwwer matzebestëmmen, wat an hirem direkten Ëmfeld, also an hirer Gemeng geschitt. Ouni esou Moyene kann ee vun hirer Säit keng Motivatioun erwaarden, datt se sech och effektiv dofir asetzen. Mir mengen dofir, dass iwwert d'Wiele vun de Gemengeréit all sechs Joer eraus et de Leit muss erlaabt sinn, un de wichtegen Entscheedungen, déi getraff ginn, matzewierken. Mir verlaange reegelméisseg Quartiersversammlungen, den Asaz vun alle moderne Medien fir d'Informatioun an d'Matbestëmmung an d'Matwierkung un der Budgetspolitik an der Gemeng. Mir mengen och, datt d'Bedeelegung vun allen Awunner um demokratesche Prozess, ob se Lëtzebuerger Pass hunn oder net, déi vun de Fraen a besonnesch och déi vun deene Jonken, virrangeg Enjeue sinn fir d'Demokratie an der Gemeng, sief et bei de Gemengewale selwer, sief et bei der reegelméisseger Matbestëmmung tëscht de Gemengewalen. Eis zweet grouss Fuerderung Verlaangt, den iwwerméissege Wuesstem ze bremsen, mat deem mer konfrontéiert sinn. Jidderee spiert an sengem Ëmfeld, dass déi Croissance, déi bei de Moment zu Lëtzebuerg stattfënnt, am gaangen ass, eis Liewensqualitéit ze zerstéieren an d'Zukunft vun eise Kanner am richtege Sënn vum Wuert ze verbauen. Eis Regierung wëll berouegen. Mam Slogan vum qualitative Wuesstem wär just eng Fro vun enger besserer Gestioun wéi bis elo. A si vergësst dobäi, datt déi jëtzege Wuesstemstouen, si hiert eege Verspriechen, déi se op der Cop 21 zu Paräis ginn huet, nämlech den CO2-Ausstouss bis 2020 ëm 20 Prozent a bis 2040 ëm, pardon, bis 2030 ëm 40 Prozent par rapport zu 2005 ze reduzéieren. Mä vun deem Verspriechen emol ofgesinn, weess jiddereen, dass e Wuesstem ouni Enn net méiglech ass. Et ass also héich Zäit, dass eng fundamental Diskussioun iwwert deen zukünftige Wuesstem a seng Enjeue gefouert gëtt. Den Terrain vun där Diskussioun gesi mir an de Gemengen, do wou all Dag d'Auswierkunge ganz konkret ze spiere sinn. Wesentlech Froen, déi mir a vill aner Leit eis stellen, drängen sech op, Ass et weiderhin tragbar, dass iwwert eng steierlech Dumpingpolitik souwuel op Landesplang wéi och op Gemengeplang ëmmer méi Betriber ugezu ginn, wouduerch de Verkéier méi grouss gëtt an den Drock op d'Natur net méi ze veräntwerten ass. Musse mir weiderhin all Betriber zu Lëtzebuerg hunn, amplaz eng Kooperatioun mat der Groussregioun am Sënn vun enger equilibréierter Entwécklung unzestriewen? Déi Froen och nëmmen ze stellen, schéngt en Tabu ze sinn. D'Regierung an d'Patronat blocken of, Mir bräichten deen héije Wuesstem, fir eng sozial, dee Sozialsystem, dee mer hunn, ze erhalen. Dobäi ass et eng Tatsaach, dass trotz deem héije Wuesstem den Aarmutsrisiko sech weider verschäerft huet an d'Aarbechtslosegkeet op engem héijen Niveau bleift. Dat Argument ass deemno fir eis net stéchhalteg. Dat Argument, datt amplaz en iwwerméissege Wuesstem eng besser Verdeelung vum Akommes a vum Räichtum muss ugepeilt ginn, dat ass dat Argument, wat mir an de Virdergrond stellen. Dat setzt dann awer eng aner Politik viraus. An dat wëllen d'Profiteure vun der neoliberaler Logik net. Et ass nämlech genau déi ongerecht Verdeelung vum erschaffte Räichtum tëscht Aarbecht a Kapital, déi am Zentrum vun deem deeër d'Politik do steet. Duerch si ass zanter den achtzeger Joere vum leschte Joerhonnert op alle Pläng déi sozial Gerechtegkeet baach-of gaang an et sinn ëmmer méi Leit marginaliséiert ginn. Fir vun deeër falscher Orientatioun fort ze kommen, verlaangt eis drëtt grondleeënd Fuerderung, eng sozial an ekologesch Politik am Gemengeplang ze maachen. D'Gemengen däerfen net weiderfueren, d'Aarmut nëmmen ze verwalten, andeems se iwwert den Office social oder privat Wohltätigkeitsorganisatiounen just bei deene krasste Fäll intervenéieren. Bei ëmmer méi Leit, déi sech hei zu Lëtzebuerg keng Wunneng méi kënnen leeschten, sinn d'Gemenge gefuerdert, duerch d'Taxéierung vu Wunnengen, déi eidel stinn, d'Spekulatioun um Wunnengsmaart ze bekämpfen. a bezuelbare Wunnraum ze schafen, ganz besonnesch duerch de Bau vun ëffentleche Mietwunnengen an d'Ënnerstëtzung vum kooperative Wunnengsbau. Wann elo gesot gëtt, mir brauche Baulandverträg, wéi dat elo gëschter oder virgëschter vun dem Innenminister virgeschlo ginn ass, da soe mir, Mir hunn déi Situatioun, mir hunn déi Méiglechkeet schonn am Gesetz stoen, just si gëtt net benotzt. Ech. Gi just d'Beispill vun der Stäreplaz, wou während 30 Joer an den leschte Joren näischt geschitt ass, wou eng Gemeng kéint intervenéieren, wann e PAP während méi wéi 3 Joer net ausgefouert gëtt. Sozialpolitik amplaz Aarmutspolitik heescht och permanent öffentlech, pardon, performant öffentlech Dingschtleeschtungen unzebidden. déi den Ufuerderunge vun der Gesellschaft vun haut entspriechen. Mir mengen domat zum Beispill ëffentlech Crèchen a Maisons relais mat Horairen, déi den Elteren entgéint kommen, ëffentlech Altersheimer, deenen hir Servicer net u privat Konzerner ausgelagert ginn, déi als Haaptzil de Profit hunn. Am Ëmweltberäich mussen d'Gemengen op hirem Terrain fir en attraktiven a wäitgehend gratise ëffentlechen Transport suergen a fir d'Foussgänger an Vëlosfuerer sécher Weeër schafen. Besonnesch an de Ballungsgebitter an a ronderëm d'Stad an hei am Süden ass et onbedéngt noutwendeg, duerch esou eng Offer den Autostrafic wesentlech ze reduzéieren. Fir d'Finanzéierung vun esou enger Sozial an Ëmweltpolitik ass an éischter Stell eng Erhéijung vun den direkte Gemengesteieren, nämlech der Betribs an der Grondsteier an d'A ze faassen an donieft déi staatlech Ënnerstëtzung, notamment am Pak Logement virgesinn ass, voll ze notzen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, déi dräi grondleeënd Fuerderungen, déi elo just beschriwwe goufen, hänken natierlech zesummen. Et geet drëm, d'Gemengen erëm virun hir politesch Verantwortung ze stellen an hiren Awunner d'Mëttelen an d'Hand ze ginn, fir matzebestëmmen, a wéi eng Richtung d'Politik an hirem Liewensberäich an Zukunft soll goen a wéi eng konkret Moossnamen dofir sollen ergraff ginn. Vun un eis geet elo den Appell, sech an den nächste Méint dofir ze mobiliséieren an eis Ideen a Fuerderungen ënnert d'Leit ze bouwen. Soen ech villmools Merci.